तुम्हारी नजरों में हमने देखा अजब सी चाहत झलक रही है पता रह गए अब भी तकला ना आली सब दिन के ओकर आदत रहिए गेल एक तो हम बाबू माई से छुपा के अभी छिए भेंट करे आ ई सब दिन लेटे से अबैत रहे छी कहाँ रह गेलै अब भी तकला ना आलै केना है यौ कतऽ रहि गेल छलियै अभी तक लए एते लेट भऽ जाइ छै आबे मे कथी कहू यौ अहाँके पता नहि हमरा घरमे कते काम भऽ जाइ है बैठू ने पहिले बैठी छी कथी कहू खाना बनबऽ पड़ी आ है। ओने कहाँ बैठू जे साइड मे बैठू बैठल छी रुकू ने पहिने हमर गप अहाँ बुझू ने केहन जगह अहाँ चलि अबैत रहै छी भेटऽ लागिन कते आदमी सुन देखैत रही एहने जगह में एते भेटा दौ तोरी के जगह के कोन बात है हम अहाँ से प्रेम करै छी तऽ डराय के कोन बात है आ पहिले कहू तऽ अहाँ हमरा से शादी करब कि नहि करब दौ बैठू ना आगा घुसू एने लू अहूँ के तऽ खाली सटि के नहि बैठी ताले मोने नहि लगैत रहै हवे ए कथी कहै छी कहू ना कहलिए हमरा से बियाह कहिया करब से पहिले कहू ये कथी कहू बियाह करे के तो हमरो बहुते मन है अब घर में भैया के कहबे हमर बात मानती तब ने भैया माने चाहे ना माने अहाँ से हम प्रेम करै छी अहाँ शादी करब कि ना से कहू ना तो हम फांसी लगा के मर जाएब ये कैला एहन बात बज से हमरा टेंशन अहाँ नहीं करू जेना होत ना तेना हम कोनो जोगाड़ लगबी छी आ कोनो जोगाड़ जल्दी लगाओ

ले ले पाँच रुपया मुँह देखाय अब देख ले तो की कर अरे कौन गांव से ले ली हथ मुंडा से ले लियो भैया हथमुंडा वाली ही रे हाँ बाप सुंदर हो लेकिन रे हे बहुत सुंदर है आ के सब बिया हमें के सब वही दुनु गरा रहली ये भैया रहले सुंदर भाई रहले ही- जो सुंदर ही तब ने भगा के लय लिया है लेकिन कम से कम सही समाज के कह देती ही

केहन जमाना है आइ काल्हि के छौड़ा छौड़ी सब लव मैरिज में सनैक सनैक के मंदिर में जाके मल्ला फेर कर ले छै हैं? हमरा सबके समय में जाले बाबू न घर देखी करे तले बियाह न होय छोड़ू दुनिया के टेंशन काम करे दो तू बियाह करबी रे रे करबी जो न करबे ता आ से हो साली के सारू ए, ए, सुन सुन एने सुन कहाँ गेल छलै हँ? गुड़िया घरे कनिया गेल छलियै प्रिया घरे हँ आ ठीके जो तऽ खाना के निकाला तऽ खाय ला भूख लागल है खाना हो भैया तोरा से एगो बात छलै कथी हो कह कथी है बैठ न कहे न कथी हो कहे न। कथी कहै छै भैया हमर नहि कह न कथी कहले है अरे भैया सुन न हमर साथी है एगो स्कूल में नहि ओ हमरा ओकरा बहुते मन पड़ल से कहलियै शादी करा देना बढ़े जाइ छै कि उहे करे जाइ छै आय आय से तोर पढ़ाई लिखाई सब बंद रह गेलो घरे तर में जे जो घर में जो केला भैया केला हम पढ़ जी पढ़ाई नहीं छोड़बी पढ़ाई तढ़ाई तोर बंद हो है के बाद पढ़ाई तढ़ाई ना तू चल घर में जो

पढ़े लागी पठबै छी पढ़े के बहाने जाए प्यार करे रुक तोरा हम प्यार के भूत उतारी छी तोरा रुक की करू न करू तीन चार दिन से भेंट घाट न हो रहल है अरे कथी भेलू कैला मनुआ ले छै तीन चार तीन चार बैठ दिन नहीं से। यहाँ देखी छी न तीन चार दिन से हमर गर्लफ्रेंड भेंट ही न अभी छै रे भाई चो ओहि दिना हम देखलियो ओकर भैया घर में बंद कर देल कुमार पीट के ओकरा घर में बंद कर देलकै हाँ चल न कोनो उपाय से ओकरा घर ही भेंट करी छी